Adamlar, şu wagt men näme sebäp bilen çykyş edýän? Men öz dogan-garyndaşlarym bilen, öz hemme injiklerim bilen maslahatlaşyp, haçan-da bir ýerden gelýä erbet habar, biziň familiýamyza degişli, biziň tohumymyza degişli, biziň abraýymyzy dökýän habar gelýän bolsa, bizem çykyp, şunýaly adamlara eşitmekçi, eşdilmekçi, şony bagyşlarsyňyz. Wah, bilsinler biziň pikirimizi, biziň hakyky niýetimizi, şu gelýän habarlar, biz eger-eger laýyk göremzogam i şoňa biz naryza. Biziň öz pikirimiz boýunça bunýalak daşary ýurda gidip, oýnatgy bolup, Biderek gürrüňi edip, ol boljak zat däl. Indi bolsa näme bolsa-da, şu biziň ata-babalarymyzyň ruhy üçin, kakam Görgüliň ruhy üçin, biziň familiýamyzyň abraýy üçin, agam, toba gelip, Bunýalyk gep-gürrüň öz ýurduňa, öz watanyňa dil ýetirme. Geldi agam, bizem gördük kynçylygy, geçirdik. Ýöne o zatlar geçen zat. Geçen zatlary hiç kim hiç haçan üýtgedibem bilmez. Ýöne biz indi şu taýda asuda, parahatçylyk, öz çagajyklarymyz bilen ýaşap ýörüs. Hiç kim hiç zat saňa zyýan getirjek ýeri ýok. Ana okasaň oka, işleseň işle, özüň halal işläp halal gazanyp bilseň hemme zadym şu taýda Allajana müň şükür. Ana çagajaklarymyz okabam ýör, biz işläbem ýörs, günümizi görüp ýörs, begenip ýörs, sygynyp, daýnyp ýörs ata-babalaryň öňki ýoluna. Biziň Öwrediň ar-namys ýoluna, şu hiç haçan öz ýurduňa, watanyňa munýanok, şo taýda olaryň gepine gidip, özüňi oýnadyp, bu gürrüň walla seň öýüňde gitmäkäň. Hü, bolanok, gabat gelenok biziň ata-babalarymyzdan gelýän öz durmuş düzgün-tertip, däp-dessur, edebimize, öz watanymyza, öz halkymyza erkin gezip ýörler. Agzybir Gep gürrüň barmy? Hiç zat. Eger eger, nana, özüňe bagly. Sen özüň saýlaýan ýoly. Ýöne bu ýoly saýlap, bizi biabraý etme, agam. Bolanok-a bu zatlar. Şo taýda, agam, seň edýän hereketleriň. Ýatla ata-babalarymyzy, Gökdepe galada ýatanlary. Meň iki oglum şolaryň atlaryny göterip ýör. Namys etmersiňmi şu zatlary? Hä? Watany gorap şo taýda şehit ölen şolar, agam. Hä? A Watan urşuna gatnaşan biziň kakymyz görgüli ýatan ýeri ýagty bolsun. Hä? Nähili bolýamy şu zatlar agam? Hä? Biabraýçylyk bolanok-a. Agam, men ýüregiňdäkini aýdýan. Men diňe Alladan gorkýan, hiç kimden gorkamok. Biziň hemme halkymyzam şon ýaly. Diňe halal, Arassaja, erkin ýaşap bar-a, öz edýän hereketine jogap bermeli. Men seň bilen öýümde oturamda sen maňa nämäni diýdiň? Menem saňa haýyş etdim, agam, gidersiň şo taýda oýnatgy bolma. Gepine gitme, prowokasiýa düşme. Senem ýok, men o zatlary bilýän diýdiň-ä maňa. Türkmençilikde aýdylan zat bar. Koý bogazdan erkek labyzdan gürlediňmi gepiňe sözüňe jogap berip erkek ýalak erkek bolmaly özüň oýnatma gitme otak biz erkega agam a biz öz ýurdumyza watanymyza ne hak zat diýerismi öz ýurdumyza watanymyza janymyzy bermerismi hum meň ýürejiň gürleýä sen arkaýyn bol agam Ýagny, hemme özüň dogan-garyndaşlarymdan, seň çagalaryň, meň çagalaryň, hä, Maýaň çagalary, hä, Enejan bilen, oň çagalary bilen oturyp gürleşdim erkek ýaly. Hemmesem maňa aýt diýdi şu saňa şu sözleri. Her kimi ýalňyşyp bilýär, agam. Ýöne her kim soň ýalňyşyňy anyklap, düzedip bilenok. Ýalňyşmaýan adam ýok, agam, bu dünýäde. Ýöne toba gelip bar-a, şony Indi bunýaly hereketleri etme biziň abraýymyzy dökme. Kakam görgüli ýatan ýerinden eşitýändirä, görýändirä bu zatlary. Allajan hemme zatlary görüp dur. Beýtme bunýaly gep-gürrüň öz ýurduňa, watanyňa. Hiç kimede. Kemçilik gözleme hiç kimde. Ýagny, dünýäni üýtgetjek bolsaň, ilkinjiden özüňden başla diýlen zat. Gel agam, kesekä oýnatgy bolup, beýle hereket etme. Ata-babalaryň ruhlaryny ynjytma. Öz ýurduňa, öz watanyňa dil ýetirme. Eger-de, agam, toba gelmän, bunýalak sen ýene-de şolaryň gepine gidip, şunýalak etjek bolsaň, hemme dogan-garyndaşlar öz çagalygyn, seň çagalygyň, enejan hemmämiz närdadyrys senden. Sag bol.